Essalawmaleýkum millet. Täç mahaldan hemmäňize salam. Bu gün siziň bilen birlikde täç mahaly gezýäris. Ana ýene bir daş turum bir görkezen asa gowy edip. Oh my god, I see the way you shine. Take your hand my

Garaş Şahjahan aýaly Mümtaz Mahal çuňňur dramynda Mümtaz Mahal ölýär. Ölende şoňa and içýär-de Garaşa. Dünýäde iň owadan, iň bet zat gurduran sen üçin diýip baran. Şu muny gurdurýar. Gurduranda müň sanak adam iş satyşyna şuny gurmak üçin. Arka tarapynda derýa bar. Şu derýada-da gaýyklar bilen şoň mramorlary zatlaryny getiripdirler. Oň getiren mramorlaram nämeden, Gresiýadan zatdan gelen mramorlarla zakaznoý. Eşitmişim boýunça, şu müň adamy elini çapýar, ştoby başga ýerde şular ýalak zat gurmasyn diýip. Käbir aýtmyşlara görä-de, elinem çapýar diýýär, gözünem oýýar diýýär, ştoby gören zadyny aýdybam bermesin diýýär ýalak-da. Edi arkamda seredin. Şeyt otursam ana gün ýatsa kenimde. Şoň üçin şeýdip maýda, şeýdip gorkuz edmezse. Mümtaz Mahal 1637-nji ýylda 14-nji sagatyny dogran wagty ölýär. Şah çykan aýalyna şeýle bir aşyk eken, şo ölenden soň iýmesinem, içmesinem kesdi, hemme zadyndan kesdi. Şoň üçin dünýäde ýeke-täk zat gurdurasy gelýär-de. Oň üçinem bara dünýäniň iň gowy şuňa gurluşyk nemesini çagyrýarlar. Olam Istanbuldan Mimar Sinanyň okuwçylaryndan çagyrýarlar. Olar gelýär şu arkamdakyna. Ta ýigrimi bäş ýylda gurup bolýar şuny tutuşylan. Astyndaky dört sany binasy daş tarapy dogry egrilip durlar, ştoby ýer titremesi zat bolanda täsmahana zyýan bermesin diýip, şuny guranlarynda daş tarapy garaz bolupdyrlar-da. Aslynda meň pikirim bärik gelen diňe suraty düşmek sonda bir şular ýaly ýere geldim orada wideo alaýyn diýdim sizlere-de görkezeýin diýdim. Üns berip seredin arapça ýazylgydyr tutuş şeýle gapysynda arapça ýazylgy kurandan aýatlar barda. Ondan bärik geljek bolsaňyz koroçe bir müň üç ýüz rubl içine girmek üçin-de. Bunuň 300 rubla näme berýär? Bir sany suw berýär. Bir sany galoş berýär. Zato galoş berýär, suw berýär, bolupdy. A başga näme berýär içinde? Içinde iýip-içgi hiç zat salmak bolany üçin ol diňe karoçe egin-eşigiň bilen telefonyň bilen girip bilýär. Içine girmek üçin ilk galoşymyzy geýýär. soňundanam. Ýalyk şular ýalyk ýerden geçýär soňundanam. Galoş geýdirýäniň sebäbi şu aşaklyk hapa bolmasyn diýip geýdirýän ekeni. Ýa sorap gördüm. Men pikir etdim köwşümiz hapa bolmasynka diýip aslynda tersine ekeni. Üns berip seredip görüň o daşyndaky mramorlar bar. Şulary zakaznaý da Gresiýa diýdi soň bet bet ýurtlardan diňe zakaznaý. Ýokarada çykdyk. Beýleden a täç mahaldan beýlä seretip göräýnä. Ina. Arkada täç mahal. Şah jahanam aýalam ikisem musluman. Içine girmezden owal men size bir daş towlugyny gezdiräýin-de nämeler bar nämeler ýok. Bu gapdallar şeýle täç mahal. Beýikli bar a bilemok näçe taş ablam. Öňler şunuň şu mramorlaryny piller bilen soň gaýyklar bilen daşapdyrlar la. Gaýyklar bilen hem ýerden daşapdyrlar. Ine şu arkamdaky şu derýa bar a tutuş şo aňyrdan gaýdýarlar. Şu Täçmahal gurmak üçin şu aňyrdan daşapdyrlar da. Piller soň müň adam iş çapdyryp, içinde şah-şahan getirýän kameramak bolanokdy. Şonda-da gizlin-gizlin bildirmän hiç, türkmenligimizi bildirmän hiç kamera aljak bolaýynany. Wapşe üýtgeşikdir o bärler. Birki howasam üýtgeşik bäriň bary, hemme zadam üýtgeşik. Salkynjak ýa beýläň derýa bolansoňmy. Gaty owadan daş-tuwrugyň durşuna, taryhy ýer. Şuta gara paçti o näçe bäş ýüz, alty ýüz ýyllap bolanda şuňa ýaly tutuş. Ýaňy ynanaňzok bilemok men şuta gara sagat bäşde geldim ha birinji bileti men aldym da kassadan da yzymdaky halka seredäýiň da. tutuş Gidýäs. Kamera aljak bildirmän ýöne aýtmaň.

Şanyň aýaly ölenden soň, Mümtaz Mahal ölenden soň, Şahjahan şu täçpahar gurulýança şu taýdan seredipdir. Köplenç iýmändirem, içmändirem, käwagt iýipdir, käwagt içipdir. Şu taýdan şeýle ýokardan şu taýynyň gurluşyny, şu täçmakaryň gurluşyny seredip duramyş da. Ta gurlup bolýança seredýämiş. Şu garşyndaky çaksakaň seretdiren ýeri bu bir metjit, içinde namaz okalýalam. Garaş, buma-da açyk däl welin ýöne içine girip namaz zat okapdyrlar. Gije gündiz ýatsam bar, ýatsam tursam düýşüme girmez o täç mahala gelsem bar. Öňki kiçi wagtym arzuw edýärdim da. Ne tolko tä- täç mahala, daş ýüre uly çykmany arzuw edýärdim kiçi wagtymda. Äý. Arzuwlarym amala aşsa, täç mahalam görmek nesip etdi maňa. Arkamda täç mahal. Gün dogan wagty şeýle sary bolýar. Agşamkynam göresim gelýär, gün batan wagtyndakyny, hany gyzyl bolşunda. Ýöne bilet satyn alýaň, bir müň üç ýüz rupiýaly, üç sagat wagt berýär, üç sagatda sen çykmaly, şo žeton üç sagat desli edýär-de. Üç sagat soň şony žetony çykanda, şo nemäňi, gutyň içine atyp atyp çykmaly-da. Şeýle owadan ýer bilen ara hoşlaşmak birhili agyr degýärem, ýöne wagtym dolup gelýärdi. Çaltrak çykmaly bolýar. Gysgajyk bir maglumatjyk bereýin men size garaň. Eger-de şu taý Türkmenistandan ýöräp geljek bolsaňyz, kartadan gördüm ýigrimi dört günde gelýän ekenizda. Wizaňyzy alyp Owganystan, soň Pakistan, soň Hindistan ýöräp geljekler bar bolsa gelip bilersiňiz. Nämäňiz ýyrtylýaňyz-a? Gürleýän biri bar. Hemme kişi meň dilime öýkünýär-ä. Näme şoň ne üýtgeşik dilmi? Owadan hä Türkmenistan dünýäde ýedinstweniý ýurt, ýedinstweniý dil bular ýaly dil hiç kim gürläbem bilmeýär. Bular ýaly ýurtda ýaşabam oňarmaýar bizden başga-da.

Awtobuslar gaýta 300 rupiýadan bar. A poýezde minjek bolsaňyz, olar hem şu 200-300 rupiýa. Ýöne olar gowy poýezda, hapa poýezda. A eger-de has gowy, gaty gidýän poýezler bar, şolara minjek bolsaňyz 600 rupiýa. Eger geljek bolsaňyz. Giriş biledem 1300 rupiýa. 1100-de-de bar, 1100-de näme-de içine girip bolanok-la, Şahjahan bilen Aýalynyň ýatan ýerine girip bolanok, mazarlygyna-da.